Mego aryem gin ki wino kidi gugoyo cim bot ngat me nino ca en o reporting pi to pa soka guyenyo namba cim pa latin awobi ni latin acholi moni mubedo ka waci en aye nongo soka oto i ot-ti mego aryem Gin ki wino kidi. Wino kidi in cwari ber u kidi niang ento wino kidi i leyo wi agago. Wino kidi wun ki mega ryem a tye protected ba spiritually a tye protected ba. Wubiweko lutinowu i lobo, tekko mor muu wangwu i koma. Wubiweko lutinowu i lobo. Are they protected ba? Spiritually, I am heard. An rica ocel gogo. Nino ma Lubanga awae-i, an dong arweny. Nongo yub pa Lubanga Kadi wun lumonena aye dong wuyubo lok, wuyubo lok, wukubbe, wukubbe ci wuneka, nongo yub pa Lubanga. Ento ka ni ata, aa acel gogoba. Lutino matino, lutino matino ma wutye ka rare i social media, kadi Kricito, kadi Kricito ka iryek, Ka iryek ma iwinyo tam ma kimiyo, an yona tye kumae, wene ki iye. Yona eh, wene ki iye. KD. Kricito ce miyo timi, ijingo giri komi I yona adek kok i koma, an wa yam agamo agama. Anen gira lalam en, agamo lok mubino i koma agama, pe acako. Wan cikwa pe ye ni wayel dano, wan cikwa pe ye ni wacak lweny i kom ngat mo. Wan megwa ni tye to protect us i kom aranyi ma dano mito kelo ne and we are always protected. Megwa ni pe ye wa lweny i kom dano be pe ye wa caki. Megwa ni konyo wa to protect us from lweny ma ngato mo nongo ocako. Kadi Kricito alega lega, ka iryek, wene ki yona. Kadi Kricito ka iryek, wene ki yona. In wun ki mega ryem, kitye ka tic kedwu pi lok ma an akelo i kom Baby Dalvin. ni ka Baby Dalvin pe kikelo woko, wan luwer wabijemo. Oweko kicako goyo cim botwu ni wun wuti ki to muneko soka-ni, wuti kwede kibiculowu cente madit. Wuti ki to muneko soka-ni. Mego Aryem gin ki Mego Win Okidi, Kombeddi Cawani, gigoyo cim i Kenya, Nairobi. Bot latin awobi ma gilwongo ni Okwi, gugoyo cim ni Okwi ocito olok loko ni an aye acito i Kenya ci aneko soka. Gibimiyo kong gibikwongo miyogi one hundred dollars ka dok gibimiyo five hundred dollars ka dok gibimiyo one million Uganda shillings lacen me pwonone ka dong mic mukene tye ma dano bimiyo. Okwi, okwi, wac ki mego aryem, wac ki mego Owino Okidi ni gin ma gin tye ka yenyone i kom Bosmeki, nino mo gin ginongo anyim. Kadi Kricito, Acholi omyero gubed cadenna.

An abed difenda. Kit ma cikwa tye kwede eno, an abino macalo difenda. Cikwa ma waye, an bene aye ni an abibedo macalo difenda pa jo ma kilanyogi i te ceng kany. Oweko ka atye ka lok pi ngat mo ma kitye ka lanyone, aloko ma wanga mito katio woko pien angeyo ni I am protected spiritually.

Pe ikel kok i kom otim, pien otim gire gamo lok agama ma in icako. Pe wubiwac ni pe awaco. Wun lutino moni ma cocal media pire mitiwu kunyoni, gino mo matitidi otim, gino mo matitidi otim. Jo ma giprotect ngat-ni gingeyo ticgi ba. Jone bene pe loko ba. Jone bed pe dano ba, jone yamo ba, ka nino mere ywe yamo marac pi loko lok gope i kom otim, nino mere ywe yamo marac mo dong megi. Pe wuwac ni pe awaco ba. An gira kicika, kicika ni make sure ni in pe itim bal. wek wan okonyi make sure ni pe itim bal. Ento ka ngat otimo bal i komi, wan waye ni in i revenging. Ento in pe icak ba. Dong tyen lokke tye ni in ngat mo keken ma icito gin i social media ma kimiyi cente ni in omyero itim gino moni ma omyero itim wek kiculi ni. Ka centeni ni romo wili kofin, wapwoyo. Ka centeni ni romo konyo family ni ka in dong ito, wapwoyo. Ka centeni ni romo gwoko family ni pi mwaka miya acel i lobo kany, wapwoyo. An gira adek pi koma, an gira adek pi nyiya. Aciko lutino ni ka ibitiyo ki nyiya i social media, ti kwede i yo maber. ce miyo otime ki pii, wun jo moni ma aneno wutye ka posting jami against an, nino mere irwatte ki gin mo, pe ikok i koma, an ajukiko. Ojuk kwer cito ki cerrot ma maro, an dong ajuko dano i lobo-ni, dano ma romo abicel. Ajukogi kwer, awaco ni, 'Weke keda ba, weke keda ba. Pe guwinyo. Ka in bene pe imito winyone, an I am protected spiritually, an pe alego, an alego Lubanga pa kwariwa, abiyubowa, abiyubowa gang lega man ma kibilego lega pa kwariwa iye. Pe pa muno, jo ma gingeyo cik me tekwaro gibibino gilego. Ijingo giri ikomi. Acholi, lok ka me agikki ene ni, in ngat ma ijingo mito ikomi i koma nonono, ma imito ni ibik lok abika. Aneno ojago lapwony orwako wiye gin ma pe ngeyo, aneno ojago lapwony obongo lok awinyo, aneno rwot aloo tye ka jingo kome. Mega-ni pe mato jai, mega-ni pe mato taa, mega-ni pe yuyo iro, mega-ni gira yamo. Ka wutwero giwu, wun wumedde ki yenyo lok i doga. Tek ka ingeyo ni ii tye ka loko dok goba ma ada pe iye, weke ki yona, yona-ni mito ada keken. Wucung kuma ee. Ibinguno gopa gopa gopa gopa, ibino itiro kori iye lirwit. Mega-ni pe mito gopa. Kicika dok kicika ni wek wan wakonyi, pe icaki. Wek wakonyi spiritually, pe icaki. Ineno acako aryem wun ki megowi-ni, aryem wun ki megowi-ni, wuwek yona ba.

Tye me defending the innocent. Mega ni tye me defending jo ma kiyelogi. En an atye i kin jo ma kiyelogi ba. Awero wer ma waci nyima leng, nyima leng pili pili nyima leng. Wun wuneno calo comedy. Jing komi giri i yona. Nicakke tin ocito anyim, ngatto mo ma biblamingo tim, kun en aye cito ka roko tim nino ki nino. Kiwaco ni weko tim obed mo nino ki nino. Aryem bedi kiti kiti kiti. Wini, okiri bedi kiti kiti kiti. Ngat a mito weko lutinone, iweko. An gira aor boti kop. In ilweny ki gin ma in itwero lweny kwede. Weka mot! mega-ni me yabo yo. Aluko kuman pi lobona. An abino ka loko tela i yi Acholi. Ka pe aloko tela i yi Acholi, ngat obiloko peke, dano weng lwoo. Wun wutye ka bworo dano nino ki nino ki muduku, ka pe an aye aloko dano tetek, ka pe aloko tela tetek i yi Acholi. Dano wa obideno can matwale, tela wang ma waloke i Acholi. Gin ma oweko dong lok dwong ata ni ba, lutela ma guniango ni Otim obilokogi-o ki i tela, gitye ka miyo cente ni kikonygi ki yelo Otim wek Otim pe obed settle, wek kwir obin nongo Otim pe tye settle. Bene ka kitwero neko Otim, kineko ma pwodi in ibino item neka, ka neka ongayi, pe ikok i koma. Kono in politician! Kono in lawer, kono in labiacara, kono in langa, tek itemo yona litap ma itema matetek ka gidwongo wii ki lwet Buddha, koko bed pe, apwoyo.